Nikhat cu khua khuakhat ah tlangval a fim bakmi, ai daw bakmi, a rum bakmi, aa veng bakmi a um ti si. Nikhat cu nupi ṭhit ka cu cang, nupi ka ṭhi cang lai ti a ti. A nupi dingah nungak hi a lung in a ruahmi pakhat a um. Cucu anmah khua si loin Peng dang khua dang ah anmah khua he aa hlahnak khan aa nungak a uar taktakmi a um. Nikhat cu amah va len ding le amah va hel ding le amah va ṭhit ding in ai thawh. Ai thawh i a rum tukmi, fim tukmi a si caah aa thil ṭha tuk ati ahcun nungak nu nih Ka thil lawng hi a zoh lai ti ka phan caah thil chiate ai hrawh. Dawh lo nawn te khin ai ṭamh ti si. A va kal le nungak nu sin cu a va phan. Nungak nu nih cun lunglawm tein a don. Na kan leng maw? Kan ah na rat tiah a ti. Cu tikah lamhlat cuka cun ka ra tiah a ti tikah lamṭa na sau i Ngaknu nih khan na pawṭam lai, ka ṭa thusiah cun rawp a sorpiak lai, tiah a ti. An rawl lakah thaw bik, an sa lakah thaw bik kha tho taktak bakin a chuanpiak. Kha ka ṭa na pawṭam lai, rawl rung ei, tiah a ti. Rawl cu a hung dum i an rawl kha zoh tikah khan, a thaw tukmi rawl a si tikah khan, Ai dinhter lo. Aa nan rawl ka duh lo. Hi bantuk rawl ka ei bal lo. Nan rawl ka duh phun a si lo. Tiah ti a thin bakah a hunter i rawl ka ei lai lo tiah a ti. Cu si ahcun ka ṭa bantuk mei hi lo cun mei dang kan chuan piak lai tiah a ti. Hi tang ah a vung kal i an arbung a zoh lengmang hna. An arbung a arti pi te. An ngeihchunmi arti te cu a reu piak. Kha cu sishin ka tla rung ai cang i kaw rung ai cang an ti a ti. Pawl cu a vung dum ṭhan i arti a hmuh ṭhan. Hlan lio cun arti cu a sungsa tukmi bawi rawl rak si te khan a Arti zong ka duh lo, ei zong ka ei bal lo, ka ei lai lo tiah a ti ṭhan. Kha nuak nute va kha a ka ruah a har cang. Asinaten nuak nute cu a fim tuk ve mi kha rak si kaw ai panh tuk ti hriam, panh te khan a chunh. Kha cu si ahcun kha meidang a sor piak lai tiah a ti. Na pi va kha a reu in na pi, mui taktak bang na pi a reu. Ka pa cu si ahcun rawhrung ei cang ko ne, tiah a ti. A vung dum ṭhan i na pi mei va kha a vun hmuh i ai panh tuk. Thaw taktak bak in tam taktak bak a ei ti si. An inn ahcun ngapi zong cu an ei bal lo nain nu le sa lawng an inn ah tel. Ngaknu lungput kha hmuh a duh caah zeitluk in dah nungak nih a fim, zeitluk in dah a thinsau ti kha a hngalh caah ai titer i ngapi mei tan na duh lomi kha tar taktak in aa ṭhutter ti a si. Pakhat an vun um i duhnak bia kha an vun ruah. Cun Innang bia a vun tlamtling khan kha kan khua kan kal lai tiah pa nih sin a sawm. Cu tikah cun an thil an i serh i pa khua sin an kal. An kal i nu nih khan ni thong pakhat te ai ken ti a si. Ni thong pakhat le panhnah pakhat te ai ken. An kal le ni kha hling tuk. Na din lakah cun ngaknu te nih cun ni thawng pakhat put bang a put a chin lo. Tlangvalpa pakhat khuaruahhar, ziahmah tluk na lin i ni thawng sin lo cu a put ko hnga tiah a ti. Makhan an kal lengmang i tapim hawngtang an phan. Tapim hawngtang kha a cungah thingkung lawng te si. Tum hawngtang si tikah. Mah tumhawngtang nih a linh lonak hmun tumhawngtang ahcun thawngha kau ah a chimchian hnuah min khan a uk. Tlangval pa pakhat khuaruahhar tuk cang. Ziahmah tluk in na linlak hmun ah ni thawng naa chimh lo i hika ni a linh lonak hmun ahhin ni thawng sana chim tiah ka ti. Nuaknu nih a timi cu "Aw ka ṭa, na linlak ahcun zeihmanh ṭih awk a um lo, zeihmanh thinphan awk a um lo. Cucaah cun thawng hi kaa theih lonak a si. Khika cun tumhawng tang ahcun mi thawng hi zei rawn ah dah chim ti ahcun ka cung hi zoh hna thingkung, thingṭang, ka cung in zei bantuk ral dah a rung kho timi ka ruah caah hi ni thawng nih hin ka ka ral pawl kha a ka dawt lai ti ruahchannak in ni thawng kaa chimmi a si ee tiah a ti.

Vawleicung nu an pahnihnak a si lai, a fim ah pahnihnak a si lai hih ti an. An kal lengmang i tiva an phan. Tiva an phan i ti kha, ti kha an vun tan i nuak, nuak nu nih si pahnih aa denh ko. Pa nih khan tlangval pa kha khuh a har tuk hoi. Ti si ah, Mah tluk tiva chung na pa hnah dinh cu zeitindah a si tiah a ti. A khuaruahhar tuk cang. Bia a vun hal ṭhanmi cu, “Ziah, ka dawt, tiva chungah hin zeiruang dah pa hnah hi nai den?” tiah a vun ti. “Aw, ka ṭa aw, tiva chung cu zei ka na langh hngami kan hngal lo. Ruahdamh in kan kal caah thing zong um kho, lungzum zong um kho, kan ṭih awk khatkhat zong um kho. Cucacun panah hi kaa dennak a si ee. Keke hi him seh tiah panah kaa dennak a si ee, tiah a ti. Tlangval pa khan ai nuam tuk cang. Aw, vawleicung ah hin amah a fim bik a si ko. Vawleicung nu vialte lakah a fim bik a si, tiah a ti. Cuticun an lungpate cu park khua cu an phang ti a si. Mah tlawmpal ah thawngpang vawleicung vialte thawngpang an thanh ahcun zei thawngpang dah a si ti ahcun vawleicung vialte lak ah nuam khel a thiam bikmi cu mah pa hi a si tiah an ti. Cun vawleicung vialte vawleicung nu vialte lak i a fim bik, a reng bik cu Mah nu hi a si ee tiah thawngpang an chuah ee. Mah nupa cu atu tiang ahhin nuakhleuh a thiam bik le a fim bik an si ee an ti. Cu a si ko.